Eh, berapa tahun jadi preman? lima tahun Berapa? lima tahun Lima tahun. Lawas juga lah jadi Iya, preman. lawas gua. Eh, preman tuh apa gerang preman tuh? Tugas-tugas preman tuh apa? tugas-tugasnya kah Eh, jaga kampung Hmm. mengamankan kampung Menja- lain preman di jalanan Hmm. nang mem- suka membajak yang suka menudung-nudung. Oh, lain Nah, itulah berarti lain ini itu. preman menjaga kampung. Hmm, nah, ya. Lain preman nang membajak-bajak di kampung lain lah. Lain, lain. Itu harus diberesakan gitu. Ini beresakan Hmm. tuh lah. Ih, Berarti preman nih ada dua macam jenisnya lah. itu macam. Ada nang membajak, Hmm. ada nang menjaga keamanan. Ya. Berarti kamu nih termasuk nang baik lah. Hmm. Wow, luar biasa. Hei,

Manang lah semalam. Manang, manang. Suang jadi huluk nang di bawah. Oh jadi huluk lah. Ya, Berarti ikam nang dijajak uang lah. ya. Hmm, jajak uang. Kayak apa aja dijajak. Tangguh. Wah, baik tahan lah. Hmm. Selain menjaga kampung, nih anu jual ikam nih lah. Hmm. Eh, membantu orang lah, Hmm, membantu membantu. masyarakat nih, Hmm. menghibur. Iya. awan jua ada nang manyuruh lakas sorang Nah, Oh, bila disuruh orang lakas lah. hmm, lakas Artinya hakunan lah. hmm, Apa aja orang Hakunan. tu ringan tangan kah? iya Ah, hakunan disuruh-suruh lah. hmm, Berarti Iya. ra- rancak jam ni disuruh-suruh orang lah. hmm, kan jauh Disuruh mengatam suah lah. oh semua tam suah-suah

macam-macam lah siapa nang handak oh siapa nang handak lah Hmm. kalau yang berbagi kan supaya adil tuh seikat misalnya dua ikat Hmm. dibagi dua biji seorang kata itulah Kada-kada. siapa nang handak lah Eh, siapa yang handak itu rinjing tuh siapa yang dapat salah rinjing rinjing itu siapa yang dapat eh, bagian rinjing kekanakan dapat kekanakan lah Iya, mensukan nang Tuhan ya

Itulah nang ngarannya preman nang baik tuh kayak itulah. Iya. Nang kada hakunnya satu aja. Apa tuh? Mengocek budaya. Ujung juga. Biar dibeli banyak kan hakun lah. Iya, udah ada. Iya. Hmm, hakun. Kenapa tuh jadi kada hakun? Kasihan ayamnya kah? karena kada nyaman oh kada nyaman halo ya kada sih non ayamnya eh, menggelikan menggelikan hmm. ada nyaman menggelikan hmm. berbau berarti itu alasannya lah hmm. berarti ya selain mengucik burit ayam ya aku aja disuruh lah eh aku aja misalnya disuruh orang

Kopi lagi. Yo yo yo yo. Kita anu namanya kita memandilkan masalah preman ini santai aja ya lo. Iya. Santai aja kita. Mantap kopinya lah, Mantap manis nih. lah. Manis. Ih, Semani manis istrimu. Ya manis Jepang kalau nya

kada beduit lawan hilang duit sedihan mana yo sedih kehilangan duit sedih hilang duit lah daripada hmm. kada berduit hmm. bujur juga bang itu kan sudah jadi duit seorang hilang hmm. sedih bang keingatan cara mendapatkannya ya kok susah payahnya mencari susah payah mencari duit hilang hmm. duitnya hilang duitnya sedih banget tuh lah sedih banget itu bisa menangis darah menangis darah aduh hmm. sudah ngalih mencarinya hilang lah luar biasa dua kali sedihnya tuh lah hmm. ibarat orang main game tuh aja napa ngesambetannya san double kill san iya yeah. lah iya lah bisa jadi bisa. dua kali lipat sedihnya hmm. hmm. Ini wahini kam apa? Selain jadi preman nih jadi apa lagi? Ya begawi ya. Begawi lah. Hmm. Wah ini musim katam nih, katam lagi kam. Ngatam. Ngatam di mana? Ngatam Di di di kampung kita sini juga kah? di kampung sini juga ada bojo jauh. Ada biji jauh lah kalau kayak orang tuh lah kalau tabunganan kah? Amun mengatam bojo jauh itu Kadada menjaga kampung lah. kadang yang kampung tapi yang salahnya

Kada ada beduit. Kada beduit. oh iyalah bujur juga. Iya. Preman kada beduit. Hmm, kada beduit. Berarti ini kurang fasilitasnya hmm, lah anu kurang. menjaga keamanannya kada ada kada bergajih lah. ya ke preman ini bergajih lah. Hmm, kada ada. Berarti udah suka rela aja hmm, kami lah menjaga kampung. Hmm. Ada bergajih.

Nah, ini ada usulan pertanyaan dari seseorang. Ya. Entah dari mana aku tadi mendengar suara. Dari atas langit. Ih, anu ya. Eh, ikam nih kainanya nih, kaina-kainanya ikam nih hendak jadi apa? Kalau ikam tulai dulak sudah jadi preman hendak jadi apa kaina-kainanya? ya kadada jadi apa-apa ya mencari rezeki ja Cari rezeki Hmm, ja lah. kadada jadi cita-citanya kadada Ada ada cita-cita, kada ada nang jadi apa. Jangan aku tetap jadi preman ae lah. iya salah itu lah Hmm, Berarti hidup bebas selamanya lah. Bebas. Kada ada kada ada nang target, kada ada Hmm. cita-cita lah. Hmm, kadada, kadada andala. Berarti memang benar-benar preman ikam nih lah benar-benar bebas hidup hidup ikam nih hmm. kenapa ikam bisa perokok tuh tangan kiri dasarnya kalau aja preman aja yang bisa perokok sebelah kiri nah, eh. dasarnya itu lah dasarnya dasarnya hmm, dasarnya kalau wae kan gara-gara ikam jadi preman jadi ikam hmm. nyisap sebelah kiri adalah ada adalah hmm. kalau kalung tuh harus lah preman berkalung Leo kalung galang tuh ya preman tuh harus lah harus harus tapi ya kalau dipacu kawa juga kawa juga lah hmm. kalu ae misalnya bilanya jadi preman harus berkalung kadang itulah Nah, kada. itu kebetulan aja lah ada kalung Kebetulan. jadi dipakai Hmm, pakai. itu bang model rambut tiga itu model itu memang semuaan preman kah itu kada dasar kahandak diri suang handak dari soang lah Hmm, handak kaya apa aja kalau ada standar standarnya Hmm, model model standar. rambutnya lah Nggak handal aduh kayak ikam anu gondrong sualah

Kayak itu bang. Kayak itu bang. kayak itu bang ah caranya. Hebat tuh aku mah artikan kayak itu bang tuh. Maksudnya menjaga keamanan kampung tuh apa hikam patroli di kampung Bahayau kayak itu melihat keamanan kampung tuh kayak apa tuh? Ya berjalan-jalan karena kawan tampung lah. Berjalan kita ke kawan tampung itulah. Hmm.

nyaman duduk mabuk lah hmm. tapi kada membahayakan orang lo oh ada diganggu orang hmm. berarti preman yang baik tuh lah mabuk kada membahayakan orang ya lo iya lawan kada mengganggu orang ada mengganggu orang berarti hmm. silahkan mabuk tapi jangan mengganggu orang gitu kah hmm, bujur nah bujur aja jadilah hmm, nang ketujuh mabuk silahkan mabuk tapi jangan sampai mengganggu orang

Eh tapi jangan dituruti lah bila kada yakin. Aduh. Sakit. Sakit ya. Cukup preman aja yang mabuk. Hmm. Amun kada preman kada usah mabuk. Itu kah? Amun kada preman ya mabuk mabuk. Ya. Tapi jangan mengganggu orang itu. Oh berarti mabuk nih boleh siapa aja jangan, tapi jangan ganggu orang. Mengganggu orang. Intinya jangan mengganggu orang. Ah. Itu mabuk apa tadi? Mabuk cinta kah? Mabuk janda kah? mabuk mabuk bujuran mabuk apa nih mabuk mabuk nih mabuk nih macam-macam loh mabuk minuman ada mabuk minuman ada mabuk janda mabuk judi mabuk cinta

Kada Ah. kawa menangkap. kada kawa manangkap handak makan itik Hmm. menangkap kada dapat tu Hmm. membantu jua lah Oh. Mau jua lah. Itu membantu. asal jangan disuruh ngucik bukit ni lah jangan, jangan. gila berarti amun menangkap pakan hakun aja Kun aja. angkap ayam itik lah Hmm. kalau orang handak menyumbali handak lakas lah Iya. menangkap suangan kada dapat Hmm. yang lo paksa di balok uang banyak ya lo Hmm. Itu. Nah,

Sini kena banyak nang tahuan berataan hmm. kada kada ketulungan kena ya Allah tapi imbai-imbai. Hmm, jangan terkipai banci. terkipai banci aja. Ika mano uh, wah ini lawan siapa di rumah? Lawan kuitan aja. Mau kuitan aja lah. Hmm. Lawan kuitan tuh berapa, berapa, berapa ikung di rumah? Dua aja. Dua aja lah. Hmm. Dua. Dua nih lah. Eh apa sehat lah Beckham lah. Ya sehat-sehat bang. Sehat-sehat lah. Hmm, tapi yang kada nyamannya di rumah ini. Nah kayak apa tuh? Nah, uangnya lelau. Lalau tuh apa? Kamu Oh, camu. Ih, Oh, lalau tuh camu lah. ih, di pandai nang ini, ini nang itu. Oh, Ih, di pandir nang ini, jangan ngintu. ih, Tapi kada pemamaian lo. Kada penyakitan lo.

pakai banyu penawar bisa pakai banyu hmm, penawar hmm, apa iya kalau ya kalau ada tuan guru gini ngirim banyu penawar ya kalau hmm. awas ke sudah nang kayak itu tadi nang hmm. lalau tadi lawas sudah awas saya lah iya. awas camuh oh camuh lah hmm. nah. uang gini banyak juga iyalah hmm. ya mudahan kena ampih camuh kaitu nah kena anu kalau ada yang mantari banyu ya lo hmm. banyu penawar kata deh eh penawar nah. tolong eh ampih sidin lah mudahan sidin ampih lalau ya lo hmm. nah.

Kenapa wah ini ampih bejualan pentol? Ampih bejualan pentol. Yang pertama anakku masih halus. Oh, oh. Yang kedua ah uang kada tapi berduit lagi wah ini. Oh, wah itulah. Jadi banyak yang kada berduit. Mm -mm. Ah, Ternyata aku pang dulu kada berduit. Kira-kira kurang sama aja kita nih, sama iya. aja kada berduit gitu. Sabar Apalagi nih minyak belarang nih, hmm. makinnya eh. Ya, eh, bawang larang, minyak Ih, larang. Sabanya larang nih. Larang. Nah, itu pang aku jadi hmm. hendak bermodal-modal berjualan anu kalau pina kada ada tabulik modal aku. Hmm. Apalagi mun hutang-hutang harau tuh, hutang warau aku. Nah, galau jadi. jadi aku Ah, kayak ini nah fokus bulah video aja dulu nah. Mudahan sukses video ini ya lo. Amin, amin. Nah. Duhai topi ini kenapa hmm. nih? Berarti kan, tapi kan tak konakan nih masalah pentol aja lah. bingung juga aku nih jam mulai bintang tamu yang pertama sampai yang ini bisa tiap kali ada pertanyaan masalah pentol aja karena pentolnya nyaman oh kayak itulah Angkat lahannya nah, 100% seratus persen lah hmm. eh kena bilang aku belah pentol ada jaku kiau ya lalu aja kena aku belah belah mm gesan makan di rumah ya lo ada yeah. lewat juga kiau kena iya muka aku ibu ada bari kena bilang lewat